Үтүө күнүнэн убастабыллаах Чурапчы улуһун бары олохтоохторо, күндү ытык-мааны ветераннар, эдэр ыччаттар, быйыл биһиэхэҕэ Чурапчы улуһу эрэ буолбакка, бүтүн республика үрдүнэн, бүтүн Россия үрдүнэн улахан эппиэттээх дьыл. Ол эбэтэр Улуу Кыайыы сэттэ уон биэс сыла уонна биһиги Чурапчыбыт улуһа тэриллибитэ сэттэ уон сыла буолар. Онон бүгүн биһиги онно аналбыт онлайн эбэтэр интернет ситимэ куйаар нөҥүө ыытыллар бэйэбит ыһыахпыт спортивнай көрүҥүн мас тардыһыытын ол эбэтэр сэттэ уон биэс киилэҕэ күрэхтэһиибитин саҕалыыбытын көрүҥлээн. Бүгүҥҥү биһиги күрэхтэһиибитин иилээн-саҕалаан ыытыаҕа күрэхтэһии главнай судьуйатынан ол эбэтэр үлэлиэҕэ Саха Республикатын спордун маастара, икки тыһыынча сэттэ сыллаах республика бастыҥ мас тардыһааччыта Баһылай Манчаары уонна республика чемпионаттарын элбэх төгүллээх призера уонна чемпиона Сиипсэп Александр Капитонович. Помоска арбитрынан үлэлиэҕэ Чурапчы улууһа муниципальнай тэрилли дьаһалтатын спортка э, главнай исписэлииһэ Собакин Альберт Петрович. Дьэ уонна бүгүн биһи күрэхтэһибитигэр манна бастынтан бастын бу сэттэ уон биэс киилэҕэ дылы алта мадьыны кэллэ. Дьэ кинилэри билиһиннэрэ бүтүн көҥүллээн. Бастаран туран биһи билигиннэрэбит Хадаартан кэлбит оҕолорго республика икки төгүллээх чемпиона Егор Лукин. Уонна кини билигин Нерюнгри куоракка Южно-технологическай колледжка үөрэнэ сылдьар. Иккиһинэн ыҥырыллар Семенов Юрий Николаевич Солантан. Икки тыһыынча үс сыллааҕы республика боронса призера Баһылай Манчаары күрэхтиһиитин кыттыылааҕа, мас Мэхээлэ республиканскай турнирын кыайыылааҕа, саҥа аттар республикатааҕы күрэхтиһиилэрин кыайыылааҕа. Үсүһүнэн Геннадий Румянцев, Чурапчы республика ааспыт сыллааҕы боруонса призера. Төрдүһүнэн Андрей Пугачев бу күрэхтэһии саамай улахан чиннэ бөҕө болар. Кини республика чемпиона хас төгүллээх призера, Баһылай Манчаары үрүн көмүс призера, спорт мастера, Бэсиһинэн Седальшев Ньургун республика чемпиона баһылай матчаар күрэхтэһиитин призера республика биир бастын мадьыныта. Уонна дьа мугудайтан кэллэ бэйэтин убайдарын бырааттары кытта киисэр элбэх республиканскай күрэхтэһиилэргэ кыттыылааҕа Филипп Марков. Дьэ, чэйти будда кэтэн туран дьэ сыыйабайы уолаттары арызмикайытабыт күрэхтэһиибитин саҕалыахпыт. Тааччы биһиги уолаттарбытын билигин хайаан даҕаны улахан күрэхтиһи буоларын быһыытынан аҕыйах мүнүүтэ разминка биэрэбит. Биһиги бу бүгүҥҥү күрэхтиһиибитигэр холобура Чурапчы историятын кылгастык кэпсээн ааһар буоллахпыта Биохонус алтонус сылларга Оччутааҕы Ленинградтааҕы билиҥҥи Санкт-Петербурдааҕы лездcap аатынан аатырбыт педучилищеҕа улуу Дмитрий Петрович Коркин үөрэнэн, онтон дойдутугар кэлэн дьэ манна алтонус сылларга уже кини бастын тустууктара Алексей Малаев Советской Союз ыччаттагы бастакы чемпиона болбута Вячеслав Карпов оскола олоругар бастакы чемпион болбуттара ити курдук сыыйа-баайы биһиги уолаттарбыт дьа аан дойду таһымга таққыбыттара аатырбыт Арман Михайлович Дмитриев тыһынча тоғыз жүз алтон тоғыз сыллаахха Аргентина ыытыллыбыт Мардел Плата куракка аан дойду үрүҥ көмүс медалин аҕалбыта сэттэ он икки сыллаахха Мюнхен куракка тиийэн Олимпийскай оонньуулга кыһыл көмүс медаль аҕалыыта биһиэхэ барыбытыгар кыһыл көмүс букубана суруллан турар. Ол кэнниттэн дьэ биһиги аатырбыт тустууктарбыт Павел Пинигин, Александр Иванов, Арман Михайлович Дмитриев триумтера тыһынча тоҕус сүүс сэттэ уон алта сыллаахха Монреал куоракка үһүөн хэбискэ сүүс буоннайа киирэннэр үс медаллаах кэлиилэрэ бу кыһыл көмүс буукуманы һуруллар. Онто биһиги спортивнай Чурапчы диэн үрдүк аатыларбытыгар оччотооҕу Дмитрий Петрович Коркин үлэлиихэлэригэр биһиги эмиэ астынахтабыт бу Апаначи Кирикович Сопроновы Афанасий Кирикович Сопронов төлөннөөх халайытынан биһиги тыһынча тоғыз сүүс алтуон аҕыс сыллаахха Майаҕа ыытыллыбыт бастакы Баһылай Манчаары күрэхтэһиитигэр тиийэн Чурапчы хамаандата чалхай кыйылырынан кыттан ол онтон дылы күн бүгүҥҥү ангелы спортивнай Чурапчы ийэн үрдүк аатылы саддьабыт Онуттан күн бүгүҥҥэ ангылы биһиги эдэр ыччаттарбыт, ол эбэтэр бу бүгүн манна күрэхтэһиэхтээх мадьыналарбыт эмиэ спорт маастардара республика Манчаары күрэхтэһиилэригэр чемпион призер буоланнар биһитини үөрдэллэр. Онон дьэ ити курдук этэн тураммыт күрэхтэһиибитин саҕалыыбытын көҥүллээн

Манна маан бии чаастан быһа кэлэн ыйааһын кэнниттэн икки төгүл мунньах оҥордо. Онон күрэхтэһиибит балайдаҕына үрдүк таһымҥа барыыга дьиһаныбыт. Уонна то күрэхтэһиибитин туох быһыытынан иккилии кыттарбыт туурукин оҥоруохпут. Онон оттон бастатан туран ыҥырыллаллар бастакы пааранан кыһыл муннуктан Геннадий Урумянцев Чурапчы, Ньургун Седальшев Адьулун, бэлэмнэрэллэр Андрей Пугачев Арыылаах,

Кэнники хүтэ сылдьан баран тоуон сылларга иккис тыынын ылан таҕыста, ол эбэтэр онно таххарыга дьэ Чурапчы чулуулара Степан Алексеев, Григорий Барашка, онтон даҕаны атыттар холоро биһиэхэ Сабин Павел республикаҕа хаардыы хааман киирбиттэрэ. Ол кэнниттэн дьэ мас тардыһыта хүддээх зрелищнэй буолан көрөргө даҕаны хүддээх үчүгэй бириистэрэ да хүддээх улахан этилэр. Дьэрэ, киирдибит олаттар. Кыһыл мунуктан киирдэ республика призера Геннадий Урумянцев. Кыһыл мунуктан Саха Республиката спордун мастера Ньургун Седальшев Чурапчы Одьулун. За Ньургун Седальшевиттан бары билэбит. Кини Одьулун оҕото болар. Хебилигин Чурапчы хириэнньэ оскуолатыгар тириньэрди хиддер. Хүндээх үшүөддик бэйэтэ то күн бүгүҥҥү ангелла төһө даҕаны сааһыра бардар күрэхтэһэ сылдьар республика бэйэтин тардыһар кэмнэригэр баһала манчаары курдук улахан күрэхтэһии призера республика чемпиона ок сеядера я я я я я я я я опа көрүк бэтэрәттүгэр маһа туура тарданылла спорт мастера Нюргун Седальшев

оҕолоро республикаҕа дьааһаҥа таххан эрэллэр мас тардыһыыта тэтэн аһабыппыт курдук оччолорго Никита Аммосов Николай Попов ити бастакы көлүөнэ тардыһааччылара онтон иккис көлүөнэ диэххэ дуу арыый дэдэр үс спортивнай оонньуулар кыайыылаахтара Николай Барашко биирдэ баар буола түспүтэ биэһин алта киилэҕэ алаҕар ыччата Хэбилигин дьэ Турцияҕа тиийэн олорор. Турцияҕа бу дьэ сотору кэминэн быһаарыллаары сылдьар, онно кини дьэ сүрүн тренер буолан аатырбыт дьэ сүүстэн такка мөлүйүөннээх Турцияҕа главный тренер быһыытынан мастардыытыгар дьарыктыахтаах. Онтон дьэ Александр Капитонович Сивцев, Николай Хеменевич Быганов, онтон наҕана атытта тахана дьэ иккис көлүөнэ Чурапчы ыччаттара республиканы аатырдыбыттара. Онтон дьэ бу кэнники көлүөнэ бу Ньургун Седалищев, Андрей Пугачев курдук уолаттар Иванов, Педя күн бүгүн дьэ республика лидердэрэ буола сылдьаллар. Дьэ дьэ дьэ дьэ оппа дьэ Ньургун Седалищев дьэ ох курдук оҥостон кэлбит икки Нуалахсааны кыйдыста Ньургун Седалищев одьулун. Яны кини күүстээх уолу кайда республика ааспыт сыллааҕы призера Геннадий Румянцевы Дьара Попонска ыҥырыллаллар кыһыл муннуктан республика чемпиона хас да төгүллээх призера Чурапчынники эрэлэ Андрей Пугачев арыылаах. Дьэ кинини утары таҕыста Филипп Марков. Мугудай Дьөкөрөггө курдук эмиэ бөҕө таҕа көрүннэх

Опа, окка да, ол кэлэн баран Андрей Пугачеву отунан маһынан оҥорбоккун. Андрей Пугачев дьэ билигин үрдээх үчүгэйдик үлэлии хамсыы сылдьар. Чурапчы улууһун биир инники кэскиллээх спортсмена болар. Кэлэр сылга дьэ бары билэргин курдук Горнайга, Горнай оройуонун киинигэр Бэдьигэстээххэ Баһылай Манчаары күрэхтиһиитин уочараттаах күрэхтиһиитэ олохтоох. Онно дьэ биһиги тиийэммит эмиэ Чурапчы улууһун түһэн биэрбэт курдук дьэ күрэхтэһиэхтээхпит, уолаттарбытыгар эрэнэбит. Ол иһин биһиэхэ күннэтэ маннык күрэхтэһиилэр хайаан да наадалар. Дьэ, дьэ, дьэ, уксэ, ик, Көнал ахсаанынан кыайын эдэстэ Саха Республикатын спордун маастара Андрей Пугачев Чурапчы Арылах. Яра Волаттаратич Арминкаланын Помоска ыҥырыллаллар Егор Лукин кыһыл муннуктан кадар Юрий Семенов-Сылан бэлэмнэниэхтэрэ Геннадий Урумянцев Чурапчы, Андрей Пугачев Арыылаах Дьэ, Егор Лукины маанытын аһбыппы курдук оҕолорго республика чемпиона Юрий Семенов буллаҕына Ол элбэх күрэхтэһиилэр кыайылаахтара олар Мас Мэхээлэ күрэхтэһиитин кыайылааҕа. Республикаҕа Ильяс Кирябин урут наһаа үчүгэй күрэхтэһиилэр ыытарата билигин да баар. Хаҥааттар диэн ол күрэхтэһии кыайылааҕа. Республика бронза призера Салан ыччата Юрий Семенов. Дьэрэ, хоровуопут тарида намчыды болар ола ыппат эбитик. Дядя, ол кэнэ мадьымы мастардыһытыыр ыйааһын наһаа билэр. Ол иһин оттон ханна баара ыйааһын диэн оҥороллор. Билигин ыйааһын урукку өттүгэр биэһэн алта кило ийэн буллаҕына билигин уларыйа сылдьар. Мас тардыһыыта туотту сүрдүк хайаан наһак саабакка киирин сүрдүк. Мас тардыһыыта билин бары билэргэ курдук аан дойду үрдүнэн биоһон үс государствоҕа федерациялар тэриллинилэр. Хас да төгүллээн аан дойду чемпионаттары ыытылыннылар. Дьэ ол аан дойду чемпионаттарыгар саха уолаттара тиийэннэр бары айааһыҥҥа барытыгар практически билигин кыайа сылдьаллар бу бүгүн дьэ Калибопчук аатырбыт мастардыһааччы аан дойду уонна Россия абсолютно чемпиона саха дьонун бу онлайн ыһыахтарыгар эҕэрдэлээтэ. Кини бэйэтэ 70 сыллааҕыта бастаан бүлүүгэ кэлэ сылдьыбытым диир. Онтон дьэ мастардыһытын сөбүлээммин дьэ оппа 2 налахсаанан кыйын хитистэйэ Гор Лукин Хадар Э, Юрий Семенов. Онон дьэ мастардыһыта билигин Андады чемпионаттара быйыл Якутскай куоракка ыытыллыахтаахта. Бары билэргэ курдук э, хүндээх чөйдүк күнүн дьылынан аттарбыттар этэ. Ол курдук Ровно дьэ бу күннэргэ бу ый бүтүүтэ айыкка хилигилээн турдаҕына үс хатыҥҥа аан дойду чемпионаты ыытыллыахтааҕа. Оттон билэргэ курдук ханнык даҕаны билигин күрэхтэһиилэр аан дойдутааҕы улахан дьаһаллар барыта бобуллан тураллар. Онуттан барыта тэҥҥэ буолуо диэммит биһиги кэтэһэбит. Онуттан кэлэр сылга дуу Александр Копынович туох чиэһинигин? Аан дойду чемпионаты болоро болуо. Ону били хака уолаттара урукку өттө кыра яһаңына кыра дии боллохтор улахан яһаңга үрдэ буулаха бухатыйдар тахыстылар. Ол дьэ уолаттарбытын Дмитрий Попов холоро били уус алдан ула аан дойдуга бастаабыта 4 сыл буолла, Россия бастаабыта 6 сыл буолла. Аха уолаттар олох билигин улаатан хүддээхтик темир кытта хачайдана боланнар хүддэ доровайдар. Дьэ, бомуоска иккис курукка ыҥырыллаллар Геннадий Румянцев, Чурапчы Андрей Пугачев арыылаах. Бэлэмнэнэллэр Ньургун Седалишев, Егор Лукин. Билигин мас тардыһыыта урукка 4-5-6 килеттан хааланар булла билэн 6-10 килеттан хааланар. Уоннаттан урукку өттүгэр кэрэ аҥардар хуох буоллахтарына, билигин дьэ кэрэ аҥардар баар буоланнар мас тардыһыытыгар эмиэ сүрдээх интириһинэй. Оннук Александр так, Геннадий Румянцев, Андрей Пугачев бэлэмнэнэннэн Ньургун Седалишев, Егор Лукин. Дядя, дядя, дядя, дядя, дядя, еще якийсь окси. Андрей Пугачев диэн, Андрей Пугачев болар. Мәнәк республика чемпионы болбат. Кини республика бары медальдарын бартын кавалеры болар. Чемпионнан турар, иккис болан турар, үһүс месте болан турар.

Ону вайдыы бырааттык Пугачевтар дьэ өлбөх күрэхтэһиигэ тахханнар өлбөх күрэхтэһиини үггээн эргэхситэллэр. Дьэ бу тардыһа олорор Геннадий Урумянцев бэйэтэ республика ааспыт сыллааҕы бронза призера болар. Дьэ Икки налахсаанан кыйын иһитистэ Андрей Пугачев. Yeah. Дядя Александр Капитонович брабланы хүддээш үрдүк кэпсии олорор. Урукку өттүбү брабланы хүддээх элбэхте уларыталлар. Урут буоллаҕына та бары билэргэ курдук прямой тардыһыы диэн Онтон прямой тардыһы кэнниттэн бу тоҕуон сылларга биһи биир дойдулаахтарбыт Степан Алексеев, Григорий Брашков, Савин Байбаллаах тардыһаллара хаана техника киирэн турар. Ону көрөннөр дьэ билигин хүндээх элбэх киһиттэн асналлар. Кыдьык даҕаны прямой тардыһы диэн хүндээх ирҕаттардаах. Былыргылар олорон дьэ Александр Габитонович. Саа санааны кытта тардыһа хурахтар эһиллэр. Дьоннук баара да. Дьэти, билигин буола көрөгүгүдү тиэхиникини баһалааннар олох уонна кыра уларыйыылар киирдилэр инна маһыттан наһаа баһалаанна кыратык олуйуу да баар ону тыһудьуйалар ула эппиэттээхтик көрөллөр раз эһэрэтии береллэр маһы боллагана маннык прямой тардыһыга эмиэ аңаарыгар кэллэҕин тохтотон биһэллэр аллара өттүттэн тирэх маска урукка төрүөһэ олорор боллохтана билигин 5 сантиметр аллараа булуктаах короче

Дьэдэ быраабыла уларыйтаттан зрелищнэскэ миөлөлүллэр ити киирэн бараннар бэйэлэри төтөҥкөөннөр эмиэ бэйэлэри сапенниктарыгар убаастабыл быһыытынан сыһаннаһаллар мас тардыһыта билин ыйааһына биир өттүттэн көрдөххүнэ эмиэ даҕаны аҕыйаабыт курдук биир өттүттэн көрдөххө кэлэн ардар киирэннэн ноҕуруот элбээбит курдук я бастакы түһүмэҕи көрүөх бэтэрээтигэр спорт маастара дьэ Ньургун Седалищевтардан ылла биһи быраабылабыт быһыытынан дьэ иккитэ кыаттарбыттар туоруохтаахтар билигин балыһыанньа быһыытынан биики туораата онон дьэ күүстээхтэр хаалан иһэллэр Онон киисиилэрбит өссө сытыыр хайан иһиэхтэрэ. Фавориттар манна практически республика чемпионнары буолаллар. Ону да бары билэҕит. Онтон бу Хадаартан тардыһа дьэр Егор Лукин холобура кырый ааһын баара тула төһө баары үөрө көтө тардыһата. Туоркая Хадарым туһугар диэн Икки налақсаның кыйыны хитесте Ньургун Седалишев. Одюлун! Хомуска ыҥырыллаллар Филипп Маркап Могудай Юрий Семенов сылаан Дьэ урукку өттүгэр бары билэргэ курдук Анатолий Барашков киирэнгэ Анатолий Баишев киирэнгэ дьону хүддэхтэ хэргэхситэр боларыта сүүрэн көтөн хаһатаан ыһытаан туукта дьадаах киикэлбит тиэн буолбута бары кинини көрөөрү кэлэллэр ол кэмнэргэ ойос

эмиэ буотум балтараа хэнтэндээх кэһэ онтон аны дьэ нюрингриттан улахан бухатыыр кэлбит диэн буолла николай колодко хайдах этэ колодко оттон тааттаа кэлбитэ онно соһуйу аат ох ким диэн уже аат иҥэре охсубуттара ким диэн этэ
оны диэн николай колодко дьо жахайдаах көрүннээх киһитэ кинен баран кини кэнниттэн эмиэ эмиэ сиисептахан кэллэ

Дьэ, доҕоор, икки нуол ахсаанынан кыайан иһитистим. Юрий Семенов. Сылан. Я билигин үс спортсмен хаалла. Онон билиги тохтуу түһэммэн дии хайыахпыт, киисиэннэттиэхпит. Уолатта дьэ почти финал үһүөн хүндээх күүстээх фавориттар хаала сылдьаллар. Онон оттон дьэ билигин мэхэнааба дьэ ким бастыыр диэн туох тайын этэр кыах оох. Одьулунтан дьэ спорт маастара Ньугун Седалишев, арылаахтан спорт маастара Андрей Пугачев. Оҕоддук уонна дьэ бу Юрий Семенов сылан үрдээх күүстээх утарсыыны оҥоро сылдьар Ньэким да кыайар диэн этэр кыафуох дьэ Маны уосай быраабыла быһыытынан биирин билигин Юрий Семенов инньаныаҕа Помоска билигин дьэ үс мүнүүтэнэн тахсыахтара икки спорт маастардара Ньургун Седалищев уонна Андрей Пугачев

Бурдук ыһыаҕар үс массыына, үс ыйааһыҥҥа үс, үс массыына турбута, маска уонна хапсалагемия турбута.
Дьонно ол кэнниттэн дьэ мээ хаҥаластар уолаттара диэте шариннаах эмиэ таххан кэллилэр дьэ. Эмиэ буулаҕа буҕатыйдар. Андрей Винокуров. Ити курдук оло бииртэн биир уолаттар аны Кузьмин. Сергей Кузьмин.
Сергей Кузьмин.
Онтон дьэ Туһунтаар эҥэр Бүлүү бөлөх эҥэргэ бардахха миэти Кузнецов, аны Федор Федоров, эмиэ улахан бухатыйдар булла барда. Федор Федоров бу чипкиһи үтэрбитэ. Э. Чипкиска манна ити кимҥэ Химиники Хагига дьарыктаммыта. Э.
Оҕоддук. Онуоттан бу Чурапчыда физкультурнай институкка үрдээх бөҕө кэлэн дьарыктанан, манна Николай Хавинович Быганова үрдээх үрдүк хайгыллар этэллэр бу үрдээх үрдүк тирин ирдээбитэ онон дьэ балыһынньанан бүгүн туһанан диэххэ дуу Николай Хавинович Быганов спортивнай оонньуулар кыайыылаахтара республика чемпиона

Тарбиитиппит дааны хүддаас туруой киһи Альберт Петрович бу Якутскай куоракка уһун кэмнэргэ республиканы спорка халайсан баран билигин төрөөбүт Чурапчытыгар кэлэн дьэ бу үлэлии иһиддэр барытыгар спорка хүддээх сыһыаннаах ана мастардыһытыр эми худьыалыам этэ диэн бүгүн өлбөх киини туоратан туран киирдэ бу онон дьэ үрдээс туругай киһи үрдээс үрдү худьыалыаҕа да уолатта бэйэлэрин кэллэр бэхтэ киисибит дьоннор

таба охсон хүддаахта хүүрэн кыйда ааспы сыллаахха туга оҥорон тура битче шулу ыһыаҕа маны уруйан ыһыаҕар эмиэ абсолютно оҥорон тура битче онно хайдары бастаабыта убаһа ылбыттар эйэ иванов федя бэтэрээммиттэ бэтэрээммин бастаан куораттан кэлэн бастаан барбыта бу улаттары инеригэ түспүтэ да пугачевы кибирге кыйан турар тоҕо келбэтэй бүгүн

Уонна дьэ бу эми улахан бириистэр бааллар. Үһүс миэстэҕэ бес тыһынчалаах сертификат, медальлар игин бааллар. Онон дьэ стиль дружбалаах Андрей Уровна олох дьиэ туттаха дьабын диэбитэ Андрей эмиэ ким Ньургун эмиэ дьиэ туттаха дьабыт диэн дьэ. Онон стиль дружба кинилэргэ Уровна аналлаах болар. Дьөкөрдүгүт улахан спортсменна киирдэхтэринэ даже стадион кытта иһийэн ылар дииллэр. Дьэ кинилэр манна Анатолий Баишевта били киирэн наһаа да уһуннук маны захват быдьаһаллар этэ. Урут. Дьаакынаптын. Э, Дьаакынаптын киирэн баран биир күрэхтиһи көрбүтүм. Аҥарда сүүрбэччэ мүнүүтэ быһа захват быдьаһан тахыбыттара. Онон наһаа тэн дьоннорго оннук буолар.

Дьэ көрдүгүт тахсан биир бииргэ уолаттабыт иккиэн спорт маастардара, иккиэн республика чемпионнара. Опа! Иккиэн Манчаары үрүҥ көмүс призердара. Онон дьэ онлайн нөҥө интернет ситимэ куйаар нөҥө сүрдүк көрүн, уолаттарга тиэргэтжин, Хөвилигин дьэ тиэргэн-тиэргэн аайы олороннор

Киһи олох үөрэр буолла, улахан быраһаанньа. Биһи билигин этэҥҥэ эбити булан Ньүрүнгүлү оройуонугар бараммыт, ыһыах ыытан кэлбит булуохтаат эбит. Чурапчылар. Дьэ уолаттарга кэлэр ырга баһалам Манчаарыга урукку курдуган Манчаарыга бэйэтиэ тиэн күрэхтэспэккин аны эрдэ кыһынган бурошный күрэхтэһиилээх батта а республика чемпионатыгар 12 иһэр кириэххэ наада 10 12 иһэр Оччо биирдэрэ хайын Манчаары орон күрөхтэһэ. Аны практически хорох көрүннэргэ ким төһөнү бытынан көрөн хайа хамаанда бастыыра биллэн таххар. Аа биллэн таххар.
Эти сүүрүү, хапсаҕай мас диэби курдук. Дьэ көрдүү төбө тэн уолаттарга маннык республика чемпионатыгар оо дьолухан айаһанна тэн уолатта киирдэхтэринэ диэме дьэ маннык. Брошникке тутта хаһыы боҕо.

ветераннарга Онна хас күрэх кыйбыкыны? Алта турнирга алтыннары бастаабытым. Республика алта турнирга алтыннарыгар дия. Ити баар дия. Улахан көрдөрүө да. Мин да билбеппин аҕаддалаан биһиэхэ бэ. Анныга. Дьэ уонна хаамай биир улахан мадьыныбыт Николай Барашков дьэ Турция бараһа дьэ. Туох тиһаныгын? Аттан барбыта хыл буолан эрэ өтө.
Онно дьэ тренерин үлэлээһи дьэ дьиллэ дьэ. Атта кэпсэтиитин ыта хадьалла дааны хайыыллара это болла.
Николай Барашков дьэ оо дьэ барахсан дьэ уһуннук тардыспыт киһи. Спортивный оонньууларга үстэ бастаан турар дьэ. Манчаары чемпиона 12 хыл уста тэйэн була.

Ол кэнниттэн дьэ киириэхтэрэ Ньургун Сидаришев Юрий Семенов. Дьэ маста дыхтиэрэн эдде били былыргы тардыһыыларга тардыһарыттаан дьэ. Э, хоох мун кэнники киирдэм. Кэнникилерге дьэ.
Кэнникилер. Ара тоҕуну сылларга дьэ уолаттар стандаран киирдилэр дуо?

Ууе, Степан Алексеев барахсан дьэ уу дьэ кыраһыабайдык киирсэр этэ. Ол онно бастакытын көрөбүт бу хүрүү диэни. Дьэ биһи дьоммут киллэрэллэр. Биһи дьоммут мантаа халамыта. Григорий Барашков ийин тох то стадиоҥҥа маннык устудьуонар гиэ сүүрэн кэлэллэр этэ. Обутайда.
Кыайдахтарына ол.
Иде.
Никита Мусов. Вот. Байбылһаабын. Николай Попов. Николай Поповунтан бастыгы, бастыгы мастер бастыгы хараҥаччы диэн ааттаах.
Бастыгы мастер. Дьэ байбыт бүгүн көрө олорорум деді буға төді. Дьэ білбәтім оны. Дуғаттан еккес көлүнө тағыстылар. Николай Барашков. Николай Барашков, Пайсеев Баня. Пайсеев Баня.
Кем Лыткин Павел. Лыткин Павел, Хирсев Аска. Чепаралар барда. Ити. Поисея туох була? Ой, еще хаска дьэ, мне хаста да бастаан турат дьэ. Тааттаҕа били Манчаары бастаабыта. Манчаарыга спортивный оонньууларга. Спортивный оонньууларга урун мастадык да бар эбитэ. А, Покровскайга бастаабыта дии.
Нете. Ненник болар.

Дьэ, иннэ ийэн тураммыт, дьэ уолаттарбытын ыҥырабыт. Төрдүс куруука кыһыл муннуктаан ыҥырыллар Саха Республиката спордун маастара Ньургун Седалиса Бодилун уонна ыҥырыллар Юрий Семенов Салан Андрей Пугачев Свободный. Я билигин манната биһиги бириэмэлээхпит. Бириэмэбит кэлэн иһэр, ононтон бириэмэҕэ барыта уложист гиниэхтээхпит, ононтон уоса быраабыланы уолаттар эмиэ билэҕит. Онон дьэ баһаалыста киирдибит. Я билигин бу иннинэ алта спортсмен күрэхтэһин аҕалаабыт буоллаҕына Николай Румянцев, Николай Геннадий Румянцев, Нюргун Седальсов, Андрей Пугачев, Филипп Марков, Егор Лукин, Юрий Семенов бу һэ билигин үс киһи хаалла. Ханнык баары күрэх тиһигэ оттон кыйлахтар биллэллэр. Ол курдук холуура бастаан киһи элбэх болар. Онтон дьэ сыыйа баай быраабла быһытынан туораанна дьэ үс киһи хаалааччы. Онто, конечно, олимпийскай абсолютнай диэҥҥэ арааһынайдаан ыытааччы. Онута биһиги бу алта бастын мадьыны талан ыламмыт бу би чаасыгар уложись кинэбит диэммит дойдук таһымнаах спортсменна кэбиттэригэр улаттабыта махтанабыт. Бу алта киһиттэн холура иккитэ спорт мастера диэн үрдэ алахан көрдөрүү болар. Ону таһынан өссө иккитэ республика чемпиона диэн

Дьэ, иккис миэстэҕэ манна бу олох деписитнэ пиирмэ болгарката баар. Уолта таха тыһынчалаах. Уолаттар маан бэйдэ көрөн көрөн ымсыыраллар этэ. Туох та үчүгэй диэн. Үһүс миэстэҕэ миэти улахан сертификат этэр. Маҕаһыынтан тиэн дьэ талан ылыахтаах. Бастакы дьэ стиль дружба. Үчүгэй батта би чаас иһигэр кэлэн күрэхтэһэргэ. Так, дьэрэ уолаттар бэлэмнэнэбит.

Итинниктэн киисигэ киһи хылайааччы урукку өттүгэр эмиэттэн биһи мас тардыһыытыгар былыр диэн болар болла устудиенный диэн киистер этибит Александр Витальевич Хабаровскай кыраайга мы бастаан турамына аҕыста кииссэммит Эбистов Юра онно төрдүс буолан турар били ким үһүс буолбута Амма уола Прокопьев экимниэте бииктэр ол хаартыскабыт баара ленталаах турарбыт
эниэн былыр шөй бай күрэхтэһиилэ буолаллар этэтте Дьэ билигин пандемия буолбутаатылар үс хатыҥҥа аады чемпионаты көрөөрү сыһдьа булуохтаатыбыт. Хас чемпионат болар үһүс дьэнэн этэрэ официальный төрдүсту. Төрдүс дьэ. Онотто бу күнүн дьылын оруон аттарбыттар этэ. Үчүгэй диэн холар Якутскай куоракка үс хатыҥҥа

Дьэ, Юра Тиагаан тэннээйэн буолла. Биэрэн ыытыахха наада Юра кытта ыытан тэннээн биэр. Дьэти Тиага быдьаһыта иэн үрдээх спорнай туох болар. Дьэ-дьэ-дьэ-дьэ-дьэ-дьэ-дьэ-дьэ-дьэ-дьэ-э-хала! Икки нал ахсаанынан кыйыны хитистэ Юрий Семенов сылаан. Икки биир буолла дьэ. Так, дьэ билин Юра көтө ханньанар, ол кэнниттэн дьэ улахан принципиальна киисии булуга.

мас тардыһыытын киллэрэн, хапсаҕайы киллэрэн, арыйда киэн хоостук. Той таханы били манчаарыга дылы күрэхтэһии элбэҕэ наада була биһиэхэ. Хайыҥа тыар обычно били хаyaаччыбыт тебе сүүрүнэн ин левый курдук холуур. Урук биһаҕана халга ките болар этэ. Улус чемпионата она Спартакиада ди. Онто бу кэнники наар биидер оҥоро бултар кылын
Дьонуттан дьэ ариирда атыннык аты быйыл уже хуах булла. Кэлэр сылга кэлэр сылга уже хайыахтаах. Оннук былааннан иитиэхтаахпыт. Сөпчэрэ бириэмэбитигэр биһи бириэмэбит тиийэн кэллэ. На помощь приглашает Андрей Пугачев Арылак, Юрий Семенов. Сылан.

Онтон тута һыраан туран һыраадьы бириистэбитин туттарыахпыт. Уолаттар үһүөн дьиэ тутта сылдьабыт дииллэр. Олох үтүктүспүт курдук. Маан кыратык интервью булбуппут. Ононтон стиль дружба үрдээн наадалаах дииллэр. Болгарка өссө наадалаах дииллэр. Онтон бу сертификат олох үчүгэй дииллэр. Онуттан

Горнай оройуонун киинигэр уочараттаах баһылык Манчаары күрэхтиһитэ Лорона Биехл хаалла. Ону табары уопуттаах спортсменнарга республика чемпионнара, Манчаары призердара, ону дьэ мантанла бэйэҕит индивидуально дьарыктаныахытын наада. Дьэрэ,

Так, Александр Романович, кэннилэр эдьи манна биристэбитин аҕаллыбыт. Кыйлаахтары билигин манна яҕаддалыахпыт. Үһүөн кэлэбит манна. Ньургун. Кэрэ, буолаттар, бу манна турун. Манна үһүөн манан турун.
Так, ол онда манан турun. Так, Александр Романович кэлин биристэбити ыллыбыт. Дьэ бүгүҥҥү күрэхтиһиибитэ көрөргүт курдук кэтти он биэс киллэҕэ улуус очереттаах онлайн күрэхтиһиитэ буолан бүттэ. Уоссайаттан алта бастан спортсменкатынна алтаттан иккитэ спорт маастара, үһэ республика чемпиондара уонна президенттара ол аата алта киһи бары улахан кыһыйлары билбит көрбүт дьон буолаллар. Уонна бүгүҥҥү күрэхтиһиибитигэр үһүс миэстэни ылла Саха Республикатын спордун маастара, республика чемпиона Андрей Пугачев уонна я Чурапчы улууһун муниципальнай тэриллии спорт управлениетын сертификатынан уонна медалынан наҕараадаланар. Бирииһи туттарар күрэхтии главный дьиэта Александр Капитонович. Иккис миэстэни ылла Саха Республикатын спорттун маастара Республика чемпиона баһыла Манчаары күрэхтэһиитин үрүҥ көмүс призера Ньоргон Седарышев уонна дьэти үрдээх үчүгэй бириистэнэн наҕараадаланна уонна я чемпион үрдүк аатынылла Юрий Семенов Сылан я стиль дружбанан уонна я сахалы мөһөнөн наҕараадаланна кэрэ турунар манна